Дьэ бу байанай алгыһын туһунан билигин биһиэхэ тиийимтиэ гына сиһилии кэпсииригэр көрдөһүөҕүҥ, Айтилля Анатольевна Тимофееваттан. Баҕаалыста. Бүтүү күнүнэн күндү бүгүн мустубут ыалдьыттар, оскуола үөрэнээччилэрэ, истээччилэр. Бүгүн оттон биһиэхэ сүрдээх бэлиэ долгутуулаах күн. Биһиги оҕолорго хаһан баҕарар үөрэтэрбитигэр Өксөкүлээх Алексей байанай алгыһын оҕолорго биллэрэрбитигэр сүрдээҕин долгуйабыт. Тоҕо диэтэххэ, бу айымньынан биһиги сахабыт литературата саҕаламмыта диэбитти. Онон отон саҕалыхайын хайдах эһиэхэ сатанарынан быһаарыын. Өксөкүлээх Өлөксөй, Алексей Алексеевич Кулаковскай, оттон Таатта сириттэн силистэнэн, мутуктанан саха литературатын төрүттээччи уонна айар тыл аҕата диэбит кинини. Кини биллэрин курдук, тыһынча тоҕус сүүс сыллаахха Байанай алгыһа диэн айымньыннан литературабытын саҕалаабыта. Оту бу айымньы норуоттан силистэнэн-мутуктанан тахсыбыт айымньы, ол эбэтэр оттон булт серия туома итиннэ көрдөрүллэр. Борис Ивановичка тус бэйэм ааппыттан уонна үөрэнээччилэр ааттартан улаханнык махтанабын. Бу маннык дьоннордоох боломмут биһиги литературабыт айымньыларын олох дьиҥ чахчы хайдах буолуохтааҕын Бата, хайдах толоруллуохтааҕын көрөбүт-истэбит, илэ харахпытынан көрөн итэҕэйэбит. Онон булт сиэрэ-туома бу уолаттар мустубуттара үрдээх үчүгэй. Биһиги кэлэр кэскиллэрбит кинилэр улаатан ыал аҕата буолуохтара. Дьэ, тыаҕа ойуурга тиийэн булт алт абылаҥар ылларан дьиэ кэргэннэрин иитиэхтэрэ, аһатыахтара. Биһиги былыр Өбүгэлэрбит тугунан ииттэнэн олороллоруй? Биллэн турар, булдунан. Булдунан. Хара тыата, ойуура, төһө киниэхэ бэссэриттэн, төһө киниэхэ мичик гынарыттан кини олоҕо бүтүннүү тутуллар этэ. Оннук бытты. Оннук. Онтон аһаан, онтон таҥастанан, онтон оттон мичик гыннаран үөрэн-көтөн олоҕун ыннык салханан олорбута. Онон Байанай алгыһа ити толоруллубутун эһи көрдүгүт. Байанайтан көрдөһөн, киниэхэ арыылаах алаадьынан, уохтаах кымыһынан айах тутан, төһөннөн кинилиин биир ситимҥэ, биир долгуҥҥа сылдьаҕын, оччонон киниэхэ Кини эйиэхэ маанылыаҕа диэн өйдөбүл үөскүүрэн үөс өйдөбүллээх этибит отто сахалар салҕа быраххара онон былыр былыргыттан күн бүгүҥнээҥҥи дылы аҕаларбытыттан саҕалаан убайдарбыт эһэлэрбит биһигини уол уолаттарбытын бэргэннэрбитин туохха уһуйалларый бултка ди иччэ сыдьан хайдах болуохтаан аны болла ханнык тап кинигеҕэ ханнык даҕаны сурунаалга даҕаны бэчээккэ даҕаны суруллубатах ойуур тыа бэйэтин сокуоннара баллар билэҕитчи боҕолор билэллэр үүтээн сокуоннара да булт сокуоннара бу бэйэм үөрэнээччилэрим олороллор онон итинниктэрэ эһиги эмиэ билиэхтээххит бу үүнэн эрэр көлүөнэ Дьэ, Байанай диэн кимий диэн. Һээп эһиги өйдөбүлгүтүгэр. Биһиги быһаарабыт эһиги. Дьэрэ, Байанай диэн хайдах өйдөөн олоробут болар? Айылҕа тойоно. Аһа, сөп. Булт тойоно диэтилэр. Айылҕа. Дьикинер мичик гыннаҕына бултанабыт алтанабыт диэн өйдүүбүттүбүт да аха ити тойон уонна таҥара диэн оттон сахалыы иччи хара тыа баай баай тыабыт иччитэ баянай салхылырыхара эһох манна көрдөрүххэ баянай диэн оттон ити өйдөбүл өйдөбүл киһи бээтин өйүгэр бар Кини хайдах ол сирэйдээҕи ханна даҕаны суруллан турбатаҕа, ойууланан турбатаҕа, ол гынан худуоһунньуктарбыт, уруһуйдуур дьоммут көмөлөрүнэн биһиги маннык буолуон сөптөөх эбит диэн көрөбүт. Көрүҥ бу араас-араастык ойууланар. Уонна кини эбэһээт бу булдун алдан бүтүннүү дьаһдьар. Ортокуга ол үөһэ турар. Туохха эмиэ ол аал уотун аһата олорор, байанай көрөн турар. Көрдүгүт да? Аһаана буоллаана маннык диэн өйдөбүл баар. Байанай бэйэтэ тоҥус курдук сирийдээх үһү диэн. Кини буоллаана кыраҕа даҕаны наһаа үөрүмньэҥ диэн. Кини киниэхэ ото үчүөйүнэн аҕыннаххына кини кыратык өссө киһиргэс таһоҕос диэн кэпсээччилэр. маанылаан обалдыттан алдыттан кэһиилээн ыытар үһү хара тыаттан диэн өссө халхыбыр түөтэрэ Байанай диэн норуот итэҕэлинэн булда алда тосхойун биэрэр хара тыы иччитэ Байанай диэн монгол тылыттан киирбит диэн һэ баян диэн бай ой диэн ойуур тыа диэн өйдөнөр бай тыа диэн дебит да салхыы

Бултуу бардаххына этиллэр да, ол эбэтэр буоллааны үрдүк айыылартан биһиги этэҥҥэ буоларбытын көрдөһөбүт. Баттан көрдөһүү туох баар үчүгэй үчүгэйи санаан туран этиллэр тылы биһиги алгыс диэн ааттыыбыт. Онон Ити алгыс диэн тылтан байанай алгыһа диэнтэн биһиги наһаа киэн туттабыта. Биһиги саха литературата алгыһынан саҕаламмыт литература диэн. Туох баар үтүө тыл бүтүннүү этиллэр тылыттан, байанай алгыһыттан биһиги литературабыт саҕаламмыта.

Бу булчукка булда алты күөйэн биэрээччи баар эбит, аятыгар киллэрин биэрээччи баар эбит. Тоҥууга киллэрэн били олох били мэһэйдэри үөскэтэн бу булчут бу маны олох хайаан даҕаны хайыырын курдук диибитий? Бу маны ыларын, булду ыларын курдук оҥорон биэрээччи иччилэр, тойоннор эмиэ бааллар эбит. Көрдүбүт эрэ, баай барыылаах Байанайбыт атахтыллар. Кини кэнниттэн барбыты аҕалааччы бараахы сүүрүк диэн баар эбит. Бараахы сүүрүк. Кини буолла төһө эмэ булт барбытын үрдүнэн аһа эн дьэ Байанайтан үчүгэйдик көрдөспүт буоллахан эннигэр булдун аҕалан биэрэр. Эрдэ куотпуту күөйээччи кураҕаччы сүүрүк диэн баар эбит. Кини төһө эмэ булт куотан истэҕинэ, күөйэн биэрэн эмиэ булт, э, булчут иннигэр хайаан биэрэр, киллэрэн биэрэр. Кураахтаах саалаах куралай бэргэн. Дьэ били туох диэ, туох дииллэри араанньан буолбуту хоймуун хоймуун игин кынаргытыгар көмөлөһөн биэриэҕэ да кылыыга ыгааччы тыҥырахаан быһый диэн баар кылыыга ыгар диэн улаата туох сөп били ханна даҕаны куоппат сиригэр ыган киллэрэр тоҥууга тохтотооччу туолдьут берген диэн баар кини эмиэ итинник туохтаах үлэлээх элиэҕэ эргитээччи элик берген Хайаан даҕаны эмиэ хайаан биэрэрдиэххэ сөбүй? Күөйэн биэрэр аха. Аяҕа аҕалааччы алып самнаайдьа билэ туһахтаргытыгар аяҕытыгар аҕалан онно иҥиннэрэн биэрээччи баар эбит өссө күөскэ күҥэйээччи күөсчүт көкөөнөйдө һэ бит эмиэ хаайан олох эһиги иннигитигэр булдун эһиэхэ бэссэн үөрэн-көтөн бу эһиги үөрэргититтэн булчут үөрэриттэн Байанай Байанай уонна кини бырааттар эмиэ үөрэллэр өйдөнөр ол аата хастар диэтибит тоҕустар салхыы бардыбыт эрэ Байанайтан көрдөһөрүгэр ити Борис Иванович Мин кинини куруук көҕөбүн. Хайдах итиччэ элбэх строкада бу сүүс отут үс строкалаах. Кини өйүгэр барта хыдьарый да, барта ааҕылларый олох куруук сөҕөбүн уонна куруук махтанабын. Байанайтан көрдөһөрүгэр булчут туох диирий? Уурбуттаах буолларгын уларытыма. Анаабыттаах буолларгын аралдьытыма. Хайдах өйдүүбүт итини? уурбуттаах тугу уураһа тарыйкыный аха туох эмэ булдун бу булчут бултуу кэлэн иһэр киниэхэ дьэ булт уурар эбит хайаан даҕаны да аныыр эбит киниэхэ онтон дьэ киниэхэ үчүой тылгынан өскүнэн хымнаттаххына дьэ ол анаабытын уурбутун хайаан даҕаны эһиэхэ биэрэн ыытар эбит Анаабыккын олох аралдьытыма, бука баһаалыстар. Мурун анныттан булта булан кулу. Атах анныттан алта айан кулу. Алта диэн булта алта диэн. Булт алта хэпте. Адар муостааххыттан атырдьах атахтааххыттан амсат. Адар муостаах диэн тугуй? Кыһылынан бэлиэтээтим ити. Муостаахтар таба тайах да интигиттен миэхэ бука баһалыста бэрис диэн сымнаҕас сыалааххыттан эмиэ бэрис сымнаҕас сыалаах диэн эттээх сымнаҕас сыалаах эмис эттээх бата сыалаах эмис эттээххиттэн бэрис диэн ажырга кыылгыттан айан кэрдэн кул ажырга Аһыылаах, аһыылаах сиэмэх кылгыттан эмиэ бука баһаалыста бэрис дуу диэн. Кыһыл хара кылааннааххыттан, күндү үтүө түүлээххиттэн күөйү көссө көтөн кулу диэн. Кыһыл хара кылааннаах тугуй? Аха, саһылбыт, дьэбили күндү түүлээхтэрбитпэт да, күндү түүлээхиттэн эмиэ аха, күөйэ көссөн, көтөн култуох бар кырымахтаахпыт, күндү түүлээхпит барыта отто итиннэ этиллэр. Хомуур тыллар диэн ити. Аха, салгыы. Аны була улуу үрэхтэр иччилэригэр эмиэ сүгүрүйэр. Турук хайа иччилэригэр эмиэ сүгүрүйэр, көрдөһөр, ааттаһар, от аннынан обугунаспыт уолаттар кырыс аннынан сыбдыгыраспыт кыргыттар эмиэ бааллар. Итилэр эмиэ этэр. Аны киниэхэ мэһэй буолуон сөптөөх иччилэр эмиэ бааллар. Бары бары ойуурга киирдигит, көрдөстүгүт даҕаны барыта баар буолар буолбатах. Ото бомчалыыр, бомчалыан, мэһэй-таһай оҥоруон сөптөөх иччилэр эмиэ бааллар эбит. Олору ахтан эмиэ ас кээһэр. Кимнээҕий ол? Бу Сэбирдэ ханнанан сибигинэспит эҕэһэ айаҕар олорооччу баттахсарын Тахсарын диэн баар. Кэнтик төрдүгэр кэтэһээччи Маҥан Чаҥый уонна Баллайах ойуун кыыһа Таһын Курбай диэннэри ахтыталаан аһарар уонна хаһан даҕаны миэхэ мэһэй-таһай буолаайаҥытый диэн көрдөһөр. Кини аал уотун оттунар уонна дьэ тэриниэн иннинэ аал уотунан айахтаан аһатан эрэбин, күөх уотунан күөмэйдээн күндүлээн эрэбин диир. Барытын сиэри-туому толорон баран аал уотунан айахтаатым, күөх уотунан күөмэйдээтим, аһаан, сырҕаан туруҥ диэн көрдөһөр уонна ыҥырар. Дьэ, ити Борис Иванович эмиэ бүтэһигэр көрдөрдө. Туско диэн мааманнык тутунна дии. Аха. Дьэ, тоҕо итинник тутунна? Түмүгэр этэр, Төлкөлөөх түөнү маҥан түөрэх, Тэхтиргэ тэптэрир. Ол аата туох да мэһэйи үөскээт, мэһэйи көрсүбэккэ, олоро түһэр буолаай, буолаар диэн этэр. Түөрэх диэн оттоһубу маннык быраҕааччылар булар, эбэтэр этэрбэс буолааччыбыт да маннык кэннилэринэн кэннилэринэн маннык эһэ быраҕыллар. Онтулара маннык олоро түстэҕинэ Ол аата ити көрдөспүт көрдөһүүтэ баҕа санаата туолар диэн. Онтон бу маннык таҥнары түстэҕинэ туолбат диэн. Аны буоллаҕына туолар эрэ түгэнигэр маннык этэллэр бүтэһигэр. Тоско диэн. Ол аата кини түөрэх бырахта маннык. Онно хайааты түөрэҕэ Хатанна да хатамата дур. Хатанна, ол иһин кини маннык түмүк эттэ. Битигэр түмүктээтэ Туско диэн. Үрдэҕэ үчүөйбэт да. Вот, ити аал уотун аһатта, көрдөстө, битигэр түөрэх бырахта, Туско диэн түмүктээтэ. Биһиги боллааны итини Байанай алгыһынан эрэ хайыыр буолбатахпыт. Дьэ бу санаата туолуо, кини көрдөһүүтэ хайыа диэн иһэр, туолуо диэн эрэ саныыр буолбатахпыт. Биһиги литературабытыгар бастакы айымньы. Бата, бастакы айымньы, онон биһиги литературабыт түөрэҕэ, түөрэҕин курдук эмиэ көрүөххэ сөп. Бата, биһиги литературабыт